Abana ba Nyasaye, korwa ase television ya Voice of Victory, Pastor Lameck Onkware. Naende abana ba Nyasaye ase engencho y'oboregani Nemechando yaichoire ase obosio bw'ense abanto bakare goitana, egento tokoroka culture of violence. Nabo narora naende ng'a goetera ase amasomo ane nigo onde emember of Kenya Medical Social Workers Association, nkarora ng'a tiga ngondigie enchera ndakonye abana ba Nyasaye ase amakweri. nabeire ase chinka chiaito ase ekenyoro, buna bono totarasaba, nyamakoro oito ntwaenie omogaka oyomo na omong'ina oye, omwana omoiseke amo na omochokoro, bagoitwa Kinyama. Na emeroberi eyio eyende ekobangwa na family members. Ase chinguru chie ring'ana ntobete okogenda eyemo ase eyemo, Torore abanto gete emegano eremo ase Ebibilia, nki kiagerete kobua mono bagaita abande. Naende onsi kore chichera chinyinge amatuko aya tore amo naro, abanto bareme nabaalimu, abanyagitari basiekeire, abagotu, abake, naende nkeri ng'a abanyagitari, abaalimu, abapastor nabo basiekeire ime. Emeremo eye iga kobua mono Setani aeire ense Tari aye kwanyechaka nomoiroro, endamwamu, ribero, oboregani, gochakera abana ba ng'ina omo, amanyinga ayamo, na oyachakerete ase omwana okorokwa Kaini, goita oyomwabo. Rero abagosibwa chichera tari abamaru boka, mbaka abare ekanisa ime. Igo orore, tosibwa, abande beng'entire ase engencho baitire abamwabo, orora ng'a nainche ninchi gosibwa echela na kogambigwa nere bweita. Amang'ana aya iga atagete korigereria ng'a inki gekogera oboregani na oboiti bwabeire ase ekenyoro, ase chikanisa, ase chinyagitari, ase chichela, police station, abana ba Nyasae, na egekone ekenene mono sana. Aya namabera aba mwakwereirwe twabaire pore korwa ase etelevisheni ya Voice of Victory. Aba more abarwaire, abana ba Nyasae ngosa abatore, aba mwarure ekanisa bono bare mogotemuka chimamosi, baisebe bare amo baminto, echuma, aba chimapiri rituko ria mambia. Aye iga ntobwati mang'ana a dini, omonto tobwate angie Yeso omochaki bw'edini. Igo nkiri ng'a ekero nkobarigani bono aiga, ekero oratware amatere aino y'Abakatoliki, Abapiechi, Abapentecostal, aba SDA, ekanisa ende yonsi egotumeka rituko rito rinde rionsi, abana ba Nyasae nao tore ase engencho y'okoraria ring'ana. Mbiamano abande mwabobwatire emesa abwo. Bono nkoragera more, ko, tiga ango torasaba, manye kogenderera. Omonene, mbiamono. Gwatwancheire koba moyo nesababu neri ng'a togokorera emeremo. oboreng'ani na oboiti bwabeire ase chifamiri, ase eserekari, ase chisukuru, ase chinyagitari. Aya onsi iga achagete nomonto oyomo okorokwa Kaini, bono nomoiro ore nkoirora are. Twangosaba ng'a omonene abe akwereirwe, Omonene abarwarete, ababwate emechando, abao abatagete kweng'enta, Chinguru chie ring'ana chibakune rituko ria rero. Ntumie buna ekebe ekerere ekiero ase erieta ria Yeso Omotoori oito. Amina. Abana ba Nyasae, anga okwana korwa ase egetabu kia Omochakano isano emo ebungo ikomi na ekemo. Ne chinguru chie ring'ana nonya nabeire isiko amatuko amange, na ase engencho y'okwarigan'ia buya monyabere ase rikuba, nkiring'a Ebibilia egoteba ng'a meanwhile

Iseto Noa, kerore ng'a mwanyabanto bagundire, baregaine, barigamorete kobua mono ase chikanisa, barigamorete kobua mono ase chisukuru, barigamorete kobua mono ase eserekari, barigamorete kobua mono ase siasa. Nyasae agateba, I have decided to destroy all mankind. Akanachia ekiina gosaria abanto bonsi, for the earth is filled with crime because of men. Yes, I will destroy mankind from the earth. Nyasae akarora ng'a bono ngosirinde abanto nkore, ki keragokonye goetera ase obororo bwao na endamwamu, oite omokao, oite omwana oo, oite kobua mono omong'ina oo, oite kobua mono omosacha oo, bande bagotumia chisumu, ochie kobeera echela ime, moso eye gwaitire, naye bweite, nki gwakonya ase efamiri yao? Bono ntagete ase orogendo oro iga rwe chinguru chie ring'ana tobwaterane abana ba Nyasae, gocha korigereria tore emechando ekogera oboregani, na endamwamu, na obororo bikogera abanto bagoitana. Ase abaria aya ntagete konyara koba ingocha kobataria torigererie emegano ime ya Bibilia, torigereranie emegano ase chinka, emegano ase media, erinde tweariganie ase engencho y'ogosiria obobe obo iga. Igo Nyasae agateba ng'a ense yagundire, ense kobua mono obobe bwabeire obonene. Nyasae agateba ng'a ense yatiokire, goika anyare koba ng'egosiria Mwanyabanto. Agatebia Nuhu kobua mono ng'a aye bono igoro buya kobua mono orosie obwato erinde abana ba Nyasae baria banchire gotiga oboregani endamwamu ne ribero basoime. Abaregani bonsi pi bairwe kobua mono no bairwe kobua mono netoigo banyare koba abagokwa barue aro barue ribaga rironge ense enyare koba gekogwena. Igo ayio ataraba, ekero Nyasae ara buna ense yagundire, buna ense yatiokire, agateba ring'ana ng'a igo riachakerete atambe nomoiroro. Rigachakera ase omwana omotangi, kobua mono ise na ng'ina oyio orokorokwa Adamu na Hawa banyorete. Togende kobua mono ase egetabu kia Omochakano inye ekefungo ekemo. Adamu akaba na mokaye, erio bakanyora omwana omotangi, okorokwa Kain, Engencho ya Cain is have created omosacha oyo okorokwa Adam nere ogokwana ng'a natongire omwana omoyo omomura, natongire omonto. For as he said with God's help, I have created a man. Bana ba Nyasae, agateba ng'a goetera ase chinguru chia Nyasae narosirie kobua mono omosacha, omosacha omotang'ani, omotangi ase obosio bw'ense, iga arenge korokwa Kaini, omosacha o kabere ase egetabu kia Omochakano inye ekefungo kiaye bibere. Annexed child was his brother Abel. Bono Nyasae akarora ng'a mbuya atonge kobua mono omomura o kabere, oyio aete Adamu na Hawa, akamoroka Aperi nere. Akamanya korwa akarora ng'a the hide of mind is the devil's workshop, goika abanto bakore kobua mono emeremo abana ba Nyasae, agateba ng'a Aperi became sepherd, oyore nkorwa Aperi akaba kobua mono omorisia, while Cain was a farmer. Akarora ng'a mbuya kobua mono abeke abanto aba iga chiprofesheni ibere chiasoete ase obosibwa bw'ense, omoremi amo noyorenge omotugi. Engaki ye rigesa koyaika, Ing'a upandacho ndicho utakachovuna, abana ba Nyasae, at the time of harvest Cain prod the Lord a gift of his farm produce, Kaini akarenta kobua mono okonyora korwa ase omogondo buna are omoremi, na Habeli nere akarenta kobua mono enyama korwa ase chimanwa chie ching'ondi chiarenge chingiya, bagachirua ase obosio bwa Nyasae. Nyasae aganchera ekeegwa kia Habeli, korende tanchera ekeegwa gia Kaini. Ebiongo biaye bitano igo ngokora esummary, Time made Cain both dejected and very hungry, Ekero ekeegwa, ekero ekeng'wanso gia Kaini omomura omotangi kiangwa, akanyiria obosio, agatwara endamwamu, agatwara obororo, and his face grew dark. Putifaari, obosio bwaye bokaba nyamwamire, naende abana ba Nyasae akanyara koba gagotwara endamwamu. Nyasae akamoboria risoa rikobwatia, Why are you angry? Inki gwatwarire endamwamu nobororo? The Lord asked him, Ebungo bisitano na kemo, Why is your face so dark with rage? Inki gekobora obosio bwao bwatwarire endamwamu ne chingiki? Abana ba Nyasae, twasiririe abakungu abaya, twasiririe abasacha abaya, twasiririe abana abaya, twase chikanisa, ase eserekari, ase engencho y'endamwamu n'obororo. Bono Nyasae akamanya kometebia iga, It can be pride with joy if you do what you should. Nabo orabe kobwamano n'omogoko nobuya, onye gokora ayare amaya. But if you refuse to obey, Goanga koigwera, watch out, Sin is waiting to attack you, longing to destroy you, but you can conquer it. Bana ba Nyasae, ere nachakire chinguru chie ring'ana ase omwaka oyo iga, omotienyi o ikomi, mwaka bwe chilifu ibere na merongo ebere na etano, igo ntagete kobarentera emechando yabeire ase obosio bw'ense, na kobua mono ng'ai obororo bwachakerete, akamanya korwa ororo akarosia omoroberio omuya. Agateema omura omwabo ng'a bagende gesiege getiiko risia. Omoeeri oye akabwata agaita Apeli omwabo. Ekero aita Apeli omwabo abana ba Nyasae, eyio akorekanete enkeri ng'a Nyasae akanyara koba gakomoregereria ase obogima bwaye. Nintagete ndue ecomment eyemo iga iga, Nwangete momura omino, ore tagoita, ore tomoita. Nwangete ise ase engencho y'obororo, mokobwaterana na nyoko, ng'a moite iso moni oborimo, mpaka ebikesi binde okonyora ase engencho ye chinchama chi'abasacha na abakungu, omosacha agokwa okoora kobua mono mochari, emiaka ebere etato abana batingete iso are egetondo giatiokire ng'a goika toraate oborimo. Nomogaka nabo oranyore ekero arenge moyo, nabegete kobua mono emeroberi yaye, Oboregi, obotegi the culture of violence ase obogima obo toramora barobwo. Abana ba Nyasae, korwa ase television ya Voice of Victory, ring'ana ri'Omonene rigokwana amang'ana are iga, Ekero kobua mono Nyasae aroberetie ng'a mbuya, abanto banyare koba bakomenya nomorembe. Ebobe bogachaaka, na obobe iga bwachaakerete ase Adamu na Hawa. Bakaegwa ribaga ng'a baigwere mbari ritunda riria, ekero bari ritunda, ogotaigwera, na kogosari kw'amachiko. Gegoteeba iga, Norong'a was everything provided for Adam and Eve? Ase intee Garden of Eden, tari binto bionsi biaroetwe ase omogondo o Eden. Nyasae nabatebetie ng'a yoroserie maguta arenge goika ere ase akobabeta. Banto aba iga mbarenge gokora emeremo kobua mono ase obororo ase ebigeri. Although they were to care for the garden, their task was probably fun and delightful. Ekero Nyasae ababegete ase omogondo o Edeni, ebibe bitarakorekana, emeremo oye arenge omogoko, igo yarenge okwegokia, but now Adam and his family had to struggle to flight the elements in order to grow their own food and spin wool of their clothes, ase engencho y'ebibe, bono Adamu na Hawa bagachaka ebigeri, amagwa akanyara koba gakwama, bagachaka koera ase richianga. Adamu his oldest son, Cain, became a farmer, while Abel, the younger, was a shepherd. Bono ekanyarekana ng'a bachakire em koba abaremi amo nabatugi. Ki giakorekanete abana ba Nyasae? Farming, and the suffering are the two oldest occupation on earth and the middle east today their jobs have changed little over the centuries one by one igo nkeri ng'a tokonyora obotugi amo noboremi nemeremo yarenge emiya abasae baito bari mokonchi nyasore abasae baito bari kobua mono mokonywa amarwa okonyora baikaransete chimbago igoro korwa mamia mpaka marogoba ebi nabio ebinto ng'a the hide of man is the devil His workshop, okonyora ng'a yagerire gwachire koiba, yagerire gwachire gotomana, yagerire kwanyorire amarwaire amabe, omoerio y'omonto kwairwe echela. Egento Nyasae abegete oboremi aroro amo nobotugi, nenchera eria y'ogoteberera tonyore enibo, naende ntonyora ribaga ri'okomoa Shetani anyare koba gagotura ase obogima bwaito. Omoerio oye. Omomura oyo iga akaimoka, agaita momura omwabo, na ekiagera oita momura omwabo, na ase engencho ekeegwa kiaye kiaba kobua mono gianchirwe ase obosio bwa Nyasae. Okorora omonto obwate egari, okorora omonto obwate enibo, okorora omwalimu, okorora omonyagitari, omonto otwara enibi. Kwarora ng'a tigo bange momoite morie enibo yaye, mpaka abakungu bagakare goita abasacha babo, abasacha bagakare goita abakungu babo, abana bagakare goita kobua amo nabaise, the culture of violence. Nyasae oito omuya kere nkobeka kobua mono oborosio bw'amang'ana aya iga, nigo agototebia abana ba Nyasae Emeremo yabegetwe aroro buna ogosesenigwa, ko toragende mogondo toreme, ko toragende kobwang'ana tokore emeremo ase ebigeri, igo oranyore abana ba Nyasae ng'a twagweneire ase engencho y'obogima obo toramo naborobwo. Ninche nkwanera amang'ana amange igoro the culture of violence yagerire abanto basoire echela, yagerire abanto baitanire, yagerire abanto bakure, mpaka abanto batabwati kobua mono oboamate amo nabande. Karibu ase chinguru chie ring'ana, na Nyasae oito anyare koba gakobasesenia, tiga ngo toigwe ogoteera okwo, agoteba ng'a mangaiko na mangaiko naragirire kobua amo namakweri amange achire. Let's go back to the studio. Abana ba Nyasae, mwarorire ng'a oboregani bwachagete nomomura omotangi oyoberetwe ase obosio bw'ense agaita oyomwabo, amanyinga akanyara koba gakorera korwa ase rirogo chia ase Nyasae okomoboria ng'a Kain, Kain, ng'ai momura omino are? Momura oyo ase obotindi bwaye agachaka goteebia Nyasae ng'a inche tindi omorende omomura ominto. Omochando oyo oruete ase abaibori baito abatang'ani, ekero baegwa ase omogondo o Edeni, bagateebia ng'a emete yonsi ing'amori, Omonto ore gati gati monyara koama okoria. Abaminto baria mogwaka chisemi, na omogwaka ekero nakoorire. Bono Adamu akanyara koba gagoichirwa na Saedani ase omogondo o Edeni. Akamobooria, Where she and Adam lived. He questioned her contentment, akomobooria gaisanegete. How could she be happy when she was not allowed to eat from one of the fruits of the trees? Ase engencho aria kobua amo namatunda aya, amatunda aya naro kobua amo namorentera obobe. Na ekero amorentera kobua amo obobe bobo iga, akagera omwana oye ochire korenta emechando kobua amo nase ogoita kobua amo noyomwabo. Ekebe gi'ogotaigwera, akenga kobua mono ekebe ki'oborogi. Ng'ai kobua mono omokungu oyogerete omwana oyo agacha goita oyoye, ng'ai kobua mono amenyete! Na mbende, egento tokoroka inki akorete omomura omosubati okorokwa Eve? Ase okomenya kwaye akagera emechando egacha gotoka kobua mono ase obosio bw'ense. Na intwe buna tomenyete iga, endamwamu ne ribero igo yachire ase engencho y'obobe bwachire ase tore. Ase engencho y'ogotabeka abana kobakorera ekero ekemo, togokorera abana bande ayare amake, ayande ayare amanene. In spite of parents' efforts and worries, ekero togenta komenya ase obosio bw'ense, nabo tochandegete buna abaibori, chisegi nchire ase abana, chisegi nchire ase efamily. Omonene oito otorangeirie abaminto torore buya, toake oyomino ekeburugo, nabo oramogose ne rigena, nabo oramogose nokogoro, nabo oramogose nenungu, nabo oramogose norore, onye ore otabanire okuure, onyare gwasoire ase echela, gose gwaitire kobua mono oyomino. Ng'ai kobua mono omomura oyo iga kobua mono amenyete? Igo bamenyete kobua mono ase akorokwoga Eden, Naende bono iga, eyio ekorokwa Iraq, amo na Iran bono iga, na okobua mono omogondo oria o Edeni, kobua mono orenge abana ba Nyasae. Emeremo y'omomura oyo iga, iga arenge kobua mono omoremi, magega yaye agacha akaba kobua mono omotugi. Naende omomura oyo iga, abaibori baye barenge Adamu na Hawa, Abeli na Shet, na abande bamwabo mbachete bakaiborwa nyuma magega ase obogima bwabo. Aa naba ndabaariganie ase amang'ana aya iga ekero twachakire orogendo oro iga, rwe culture of violence. Oranyore gwaitire momura omino, gwaitire mosubati omino, gwaitire echirani, ase eng'encho y'egari, ase eng'encho y'oborimo, oche konyora abana ba Nyasae ng'a kwabekirwe echela gose gwakuure. Nyasae oito atokonye, atotenenie ase orogendo, naende abana ba Nyasae buna origetie agwo ase escreen, enamba yane, koraganie amasabo, koragani koboria eswali rinde rionsi.

Nyasae aikaranse amo nainwe, naende gwetani mono ebe ng'a ntoba abanto baria bateberete riauma na nendamwamu, oranyore ng'a gwakunire omonto okure, gose omonto ogoitire, gose kweng'entire ase engencho gwaitire omonto. Nyasae abasesenie ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Omonene Tata oito, twaikereire ekegori egeke kebwate echeche, ekegori abanto kobua mono bagoitwa buna chisese chi'orosana. Abanto bagoitana, bagoita abamwabo buna Kaini aitete momura omwabo okorokwa Abel. Twagosaba ng'a Omonene otokonye okobereroka endamwamu ne ribero riria ime yaito rinyare koba rigosira, na baria barwareire abakwerere Omonene onyare koba gokobegerera. Obuya bwabo toisane kare na kare, naende tobe abao, atwasabire ase erieta ria Yeso, oyo n'Omotoori oito. Amina. Abana ba Nyasaye, amake nao twachakera abwo, onye kobwata eswali rinde twakoire chinamba chiaito, naende kobua mono abana ba Nyasaye Omonene abasenie, tuko pamoja mbaka mwisho wa safari hii, culture of firence ase chinguru chie ring'ana. Igwa ng'o buna ogotera okwo gogoteba, Naende mosesenigwe abaminto ase obuya, na Abachumapiri, rende ekanisa, Abachumamosi, buna nakorire korandia iga, irana amarogo aba, na inwe mwategerera leseni na okorandia konde. Nyasae abasesenie. Ogotera okwo. Pastor Lameck Onkware.